datt mer dës Kéier géifen iwwert d'Familljeliewen an iwwert d'Vereinbarkeet vum Beruff mat dem Familljeliewe schwätzen. Dat ass virun allem, fannen ech, wou et erëm eng strukturell Ongläichheet ass zwësche Männer a Fraen. D'Politikerinnen an der Chamber hu keen Urecht op Congé de maternité. Ville Fäll, ech menge mir hu lo fir d'zweet en Deputéierten, dee wéinst Burnout sech eng Auszäit hëlt, Ech mengen, et gëtt der nach vill méi ginn. Mir hate lo eng Deputéiert, déi mat Kri an enger Kriibsbehandlung war. Mir haten virdrun en Deputéierten, dee leider verstuerwen ass. Also dat war wierklech net optional, fir do och nach e Kand sech ze këmmeren, wat komplett vun engem ofhängeg ass. Dat kënnt erëm drop zeréck, datt d'Lëtzebuerger Parlament traditionell en Hallefdagsparlament ass, wou ee fir déi puer Sëtzunge mat senger Mäppchen da komm ass an iergendwéi ronderëm déi Sëtzungen natierlech sech eens ginn ass. Moie Sven. Hallo Christine. Do si mer erëm fir déi nächsten Episod. Do si mer mengen ech scho bei Episod 3. Ech menge mir si scho bei Episod 3, esou séier geet dat. Esou séier geet et, mir hunn nämlech effektiv vill ze zielen a mir hate jo an der leschter Episod schonn e bësse gesot, datt mer dës Kéier géifen iwwert d'Familljeliewen an iwwert d'Vereinbarkeet vum Beruff mat dem Familljeliewe schwätzen. Jo, an dat ass mengen ech déi Episod wou mer am intimste bal musse ginn, fir ze erklären, wéi wéi een Impakt dat Chambersliewen awer op d'Privatliewen huet. Ech menge mir komme net derlaanscht e bëssen Anekdoten aus eisem Liewen ze zielen, well dat doen ass jo eppes, dat ass éischtens emol ganz perséinlech, dat wäert och elo vill wiesselen vun enger Politikerin op deen aneren. Déi aner, well dat ass jo eppes, ech denken déi meescht hunn zwar déi selwecht Challengen, mee ech denken zum Beispill d'Politiker vun der Generatioun virun eis hunn och nach eng Kéier vläicht eng aner, wéi soll ech soen, en anert Ëmfeld oder eng aner Donne wéi elo bei eis, wou mer dann zu zwee schaffe ginn. Et ass sécherlech méi einfach fir e Politiker oder fir eng Politikerin, wann de Partner doheem ass an alles mécht an de préférence och nach d'Chrëschtdagskaarte fir jiddweree schreift, esou wéi ech dat vu verschiddene weess, respektiv sech drëm këmmert, datt d'Fotoen ausgewielt ginn, d'Kleeder moies prett leien. Dat alles hu mir jo net. Also hei ass et, ech mengen, ech hat dat schonn eng Kéier gesot, De Sven fällt moies ganz ganz spéit aus dem Bett. Mir probéieren iergendwéi zesummen d'Mia unzedoen an dann geet et am Rush op an d'Crèche an dann fir dech op d'Aarbecht, fir mech an d'Chamber, esou datt et jo net wierklech eng Situatioun ass wou ee lo ka soen, datt een de ganzen Dag doheem. Also mir haten dat jo eng Zäit, spezifesch wéi ech am Congé parental war, An duerno, do komme mer herno nach drop zeréck, wéi ech eng länger Zäit doheem war, well ech jo nach Student hat. Mee Congé parental ass mengen ech e gutt Stéchwuert. Also du häss d'Chance se kënnen ze huelen. Jo, also vläicht ass et gutt ze wëssen, an dat ass virun allem, fannen ech, wou et erëm eng strukturell Ongläichheet ass zwësche Männer a Fraen, Politikerinnen an der Chamber Hunn keen Urecht op Congé de maternité. Weder op Congé de maternité nach Congé parental nach all déi aner Saachen, déi dozou gehéieren. Well Deputéierte sinn ass keen Job, et ass e Mandat. An deementspriechend hu mer kee Krankeschäin. A wann ee kee Krankeschäin huet, kann ee kee Congé de maternité an och kee Congé parental hunn. An dat bréngt Problemer mat sech, wéi mir aus eegener Erfahrung wëssen, well einfach déi Zäit zu Lëtzebuerg och zwëschent Kand kréie bis an d'Crèche goen awer zu engem gewëssene Grad esou getimed ass, datt ee mam Congé parental vun deenen zwee Partner de Gros dovunner kann opfänken. Genau. Elo ass et esou, datt e jo och an dëser Legislaturperiod an an där virdrun Kolleeginne vun Dir, also Politikerinnen, déi an der Chamber sëtzen, Mamm gi sinn an och natierlech ganz vill anerer Papp gi sinn. Wéi navigéieren déi déi Situatioun? Mäi Gefill ass, datt jiddwereen do probéiert, säi Wee ze fannen. Dat ass dat geet vu vill méi Responsabilitéit op den anere Partner ofzelueden, bis hin zu, ech mengen, datt dat ganz vill och dovun ofhänkt, wéi si hiert Mandat gesinn an a wéi enger Situatioun vun hirem Mandat se sinn. Et huet ee jo, et kann een en Deel jo u seng Kolleeginnen a Kolleegen ofginn, et kann een, manner do sinn. Et gëtt keng Obligatioun an der Plenière do ze sinn, et kann ee sech ëmmer excuséiere loossen. Mee natierlech liest een herno an de Statistiken net eraus, datt ee wéinst Schwangerschaft net do war. An och do schaffe mer an engem Aarbechtsgrupp am Moment dru fir dat besser ze maachen, datt dat als klore Grond als kloer Excuse dann och quasi wéi eng Présence gezielt gëtt, och wann een a Wierklechkeet absent war, fir eben ze verhënneren, datt mer eng strukturell Benodeelegung hu vu virun allem jonke Mammen an der Chamber. Well wa mer wëllen, datt d'Chamber d'ganzt Vollek representéiert, da musse mer och jonk Elteren an der Chamber hunn, well déi natierlech e ganz anert Bild mat an d'Chamber erabréngen, wéi elo een, dee vläicht just nach iwwert seng Enkelen nodenkt. Woubäi et ganz flott ass, als jonke Papp dann heiansdo mat de jonke Bopen ze schwätzen, iwwer wéi si dat da mat hiren Enkele maachen oder Enkelinne maachen a wéi mir dat mat eise Kanner maachen. Dat weist awer och, datt deen intergenerationellen Dialog an der Chamber awer funktionéiert. Mee, esou wéi s de et gesot hues, Een deen natierlech Kanner huet gesäit dat anescht wéi een deen elo Enkelen huet. Dat sinn och Ënnerscheeder. Komm mir komme mol op eis perséinlech Situatioun zréck fir einfach e konkret Beispill ze hunn, fir eng Kéier ze illustréiere wéi dat esou leeft. Ech war hallefdaags Salariée, ech hunn als Directrice vun enger Asbl geschafft an ech war och selbststänneg an deementspriechend hat ech net de Choix kënnen ze soen, ob ech elo Vollzäit de Congé parental huelen oder Deelzäit, wëll d'Gesetz do virschreift, soubal ee méi wéi eng Steierkaart huet, soubal ee méi wéi een Job huet, muss een e Vollzäit huelen. Dat heescht, ech hat dann mäin Congé de maternité, also du ass dat do deen éischten, déi éischt dräi Méint no der Gebuert, wat nach Congé de maternité ass, an dann ebe sechs Méint Vollzäit, sou datt mer gesot hunn, okay, mat néng Méint Ginn ech erëm douce an den Job eran an da geet d'Mia eeben e bëssen an d'Crèche, hallefdaags. Ech hat nämlech scho gesot, datt ech duerno géif als Indépendant ophalen, wëll eebe grad déi Méibelaaschtung, ech soen emol, ech muss awer elo méi heiheem opfänken, wéi elo vläicht an enger Koppel, wou een zu zwee e reegelméisseg en Job huet an owes previsibel Zäiten huet, wou een doheem ass a sech alles kënn méi, ech soe mol, gerecht opdeelen. An dunn koum eng Trap an d'Spill. Oh mäi Gott! Also et muss een dozou soen, d'Christine ass Expert am Trap ropfalen. Jo, net falsch verstoen. Dat war wéinstens da mol kloer, dat war da wéinstens emol kloer, datt ech dech net d'Trap erofgestouss hätt. Dat war nämlech scho wärend der Schwangerschaft méi wéi eng Kéier d'Situatioun, wou s de dech vertrëppelt has an mer an der Urgence sutzen ans de gegrillt goufs, op däi Mann dech dann do net geschloen hätt, gestouss hätt. Also dat muss een an e Kontext setzen. Ech fannen dat scho ganz, ganz gutt a ganz wichteg, datt wann een als schwanger Fra an eng Klinik kënnt a seet, hei ech si gefall, an grad dat Falen, dat ass jo esou déi Standardausried, wann een Abus. Violence domestique huet, ass dat esou déi éischt. Dat ass super, datt se dat maachen. Et ass natierlech e bësse cocasse, wann een da selwer domadder konfrontéiert ass. Wann ee selwer, an da steet een do an erkläert ee seng Geschicht huet Fënn, da seet een, Nee, wierklech, ech wier, et war just einfach, ech sinn iwwer meng eege Féiss gefall, ech war, ech hunn, ech war mam Hond, deen huet enke kuerz gezunn, ech hu keen Halt fonnt, zack. Däi Schwéierpunkt ass jo och anescht, ass mat engem décke Bauch, ne? A véier Méint drop mam Kand op der Welt. Genau. Ech si just vum Kiné komm, Fir d'Beckenbodenréckbildung hat d'Mia mat schonn an der Garage geparkt. Dat heescht, déi ass bei eis am Keller. Ech hu missen e puer Träppleken eropgoen. Du waars bis freides virdrun an engem Deplacement fir d'Chamber. Weess du nach, wou s de do waars? Ech war do zu Tromsø an zu Kirkenes. Dat ass den nordëstlichste Punkt vun der europäescher, vun. vum Schengenraum, an deem mer wierklech do ganz uewen an Norwegen ënnerwee waren. An ech sinn extra en Dag éischter heem komm, ech erënnere mech, ech sinn extra en Dag, also ech hunn net eng Iwwernuechtung sur place nach gemaach, mee ech si mat engem Vol dunn owes spéit iwwer d'Nuecht heem komm, fir dann freides iwwer Freideg heem ze kommen, esou datt ech Samsdes moies doheem war, well Sonndes moies sollt ech op Washington fléien. Genau, also et war also wierklech esou, ech soe lo mol 20 Stonne wou s de doheem waars, déi mer, déi mer zesummen haten zu Lëtzebuerg. An dat war u sech meng Chance, well op dem Wee vun der Garage vum Auto fir erop bei dech, Ech hat déng, wéi seet een dat, Filzschlappen un. Dat war esou ganz flimsegen Suar, déi, déi mer vill ze grouss waren. Mee et war ze kal an d'Rapenstut, et koum déi, déi séier un. An ech hat d'Mia um Aarm, muss ee jo wëssen, mat dräi Méint hat hatt jo, konnt et sech jo nach néierens festhalen. Dat heescht, ech hunn et mat zwou Äerm richteg fest ëmschloss. Mir hunn en Handlaaf a mir hunn eng Mauer, dat heescht op zwou Säiten wier ech geschützt gewiescht, mee ech sinn eben duerch déi Schlappen, déi mer ze grouss waren, un d'Struewele komm. Ech hunn ech hu mech vertrëppelt, ech sinn hänke bliwwen, d'Schlappen hu sech e bësse sou gedierbelt, vir um u engem Träpplek hänke bliwwen an um Wee fir d'Trap erop sinn ech dunn. Gefall a wëll ech dee Mammeninstinkt, deen een einfach net kann a Wierder faassen, wëll ech eben d'Trap erop getrëppelt sinn, hat ech hiert Mia, wat viru menger Broscht war, hat ech hir ënner mir zerquetscht. Also Mammeninstinkt, Pirouette op mengem Fouss gedréint, fir datt ech mam Réck op d'Träpplek gefalen an net op d'Mia. Dem Mia ass näischt geschitt, mee et huet eng Kéier immens gekraacht, du hues et zwee Stäck driwwer héieren. Ech hu just na gebläert wéi um Spiiss an. An dunn hate mer d'Christine um Palier sëtze mat engem Fouss, deen anstatt esou stung, esou stung. Jo, deen an déi aner Richtung gewisen huet. Dee war komplett futti. Elo, Dokteren an Ersthellwer, wann ech giff, sidd mer net béis. Ech hunn dee Fouss dunn erëm riicht gediebelt. Also du hues erëm agesat, ne? Jo, riicht, do erëm esou, datt en riicht war. Dat huet Och net nach eng Ka gekraacht glécklecherweis. Während deem hu mer den 112 geruff. Déi sinn dunn als éischt mol mam Erste, mam First Responder komm, well deen Dag d'Ambulanz hei aus dem Eck schonn am Asaz war. Hu mer misse waarden, datt se vu Miersch kennt an vu Lëntgen. Vu Lëntgen. Et waren iwwer 20 Minutte, bal 30 Minutte wou ech do luch. An ech luch dunn do ënner immenser Péng. War Gott sei Dank dunn um Palier, zwëschent dem Schungschaf an der Mauer. An well d'Mia 3 Méint al war an ech hunn nach geniert, war mäin éischte Gedanken, ok, ech muss elo mol nach profitéieren an d'Mia muss mol nach drénken, d'huet Honger an ech weessen net wat ech elo fir Schmäerzmëttele kréien, komm mir profitéiere mer mol. Dat heescht, do hunn ech ënner Schmäerzen do mol d'Kand nach geniert. De Sven, dee mer meng Hand gehalen huet, dee gesot huet, brauchs de eppes, brauchs de Schmäerzmëttel, drénk mol, iess mol. Ech stoung natierlech total ënner Schock. Ech hat beim 112 Bescheed gesot, datt mer e Kand hätten, wat gefall, matgefall wär, an du, nichtsdestotrotz war nëmmen eng Ambulanz disponibel, dat heescht, se si mat enger Ambulanz komm, wou se dann och nëmmen dech hunn däerften alueden. Ech wollt awer, mir wollten, datt d'Mia och géif kontrolléiert ginn. Awer muss ee soen, Dat ass jo alles an enger Millisekonn geschitt. Dat heescht, ech wosst elo net wierklech, ass him eppes geschitt oder net. Nee, et war, et war onkloer. Et ass an der Trap gefall, ech hunn et net gesinn. Et war kloer, mir fuere mam Kand an d'Kannerklinik. Idealerweis hätt d'Ambulanz et matgeholl. Dat ass awer net gaangen. Resultat, séier d'Kand an de Maxi-Cosi a mam Auto hannert der Ambulanz hier. Nach eng Kéier, dat däerf een net maachen. Ech wëll do einfach mech excuséiere mat Pappeninstinkt a mat ech wëll elo sécher sinn, datt mäi Kand séier kontrolléiert gëtt. Sinn also relativ séier schëtzeg der Ambulanz hannendru gefuer, duerch keng rout Luucht, do hunn ech glécklecherweis net misste maachen, well et och keng rout Luuchten op deem Wee ginn. Resultat, mir sinn an der Kannerklinik ukomm, d'Mia hat Näischt. Wéi mir awer bis fäerdeg waren an der Kannerklinik, wosst d'Christine scho wat als nächst géif kommen. Jo, ech krut halt eng Nout-OP. Also den Dokter huet gesot, et wier eng ganz, ganz schlëmm, ganz schlëmme Broch an et war och guer net kloer, wéi laang meng Rétablissement géif daueren. Schlussendlech, fir dat Ganzt e bëssen ofzekierzen, war ech 4 Deeg do, wat immens Problemer geholl huet mam Mia, well dat ass nach geniert ginn an ech krut jo awer Schmäerzmëttelen. Dunn hunn ech gesot, gutt, da gitt mer alt net déi stäerksten, mee iergendeppes, wou ech nach kënn hatt wéinstens ofstëllen derbai, respektiv eben dat Ganzt e bëssen. Dunn hu se mer aus der Maternité nach eng Pompel organiséiert an esou. Dat war wierklech nach esou deen. Ech soen, et war net esou déi, déi, déi Standarddénge wou s de sees, mee et war alles ronderëm. An et muss ee soen, et war 2021 am Dezember. Covid war nach net ganz eriwwer, et war nach e bëssen déi ganz Saach mat Maskepflicht. Du hues och nach missen en Test maachen, fir iwwerhaapt kënne bei mech ze kommen. Jo, an et war eeben schlussendlech esou, datt ech mäi komplett Been immobiliséiert hat, vum Knéi bis bei de Fouss, an net nëmmen immens Schmäerzen hat. Mee och nach de Problem, dass du deen Dag drop solls an d'USA an och kee Congé parental zegutt has an och alles. Dat heescht. An et d'Budgetsperiod an der Chamber war. Dat heescht, mir haten, also ech erënnere mech gutt, ech hat d'Mia um Wee fir zeréck aus dem Spidol vun dir am Auto an ech ruffen, dat maachen ech normalerweis net, datt ech weekends d'Beamte vun der Chamber uruffen, ech ruffen d'Beamtin vun der Chamber un an ech soen, Wat maachen ech elo? Also dee Moment war et mir och elo net bewosst, wat de beschte Wee wär. Ja, et war Fuer, einfach huelen ech net. d'Mia elo mat an Ja. d'USA? Et hat glécklecherweis schonn e Pass. Ja. Ähm, oder ähm, bleiwen ech heiheem? Ech, béides war fir mech ok. Ech hat mech äh, organiséiert kritt. Äh, d'Chamber huet dunn direkt gesot, nee, nee, äh, an deem dote Fall, bleift doheem, mir kréien dat dunn alles annuléiert. Ähm, d'Chamber ass och op kenge Käschte sëtze bliwwen. Dat war also och eppes, wat am Hannerkapp ëmmer war. Ja. An Ech sinn dunn doheem bliwwen, mee natierlech d'Chambersaarbecht, wéi mer d'lescht Episod geschwat hunn, ob se am Ausland bleift oder net, d'Chambersaarbecht geet weider. Den Dag drop war, zwee Deeg drop war schonn nees Chambersaarbecht, Méindes. Dat heescht, ech hu mech ganz séier misste mat Famill a Frënn arrangéieren, datt ech dann d'Mia derbäi hat, et da konnt stonneweis Mat 3 Méint gëtt ee kee Kand en ganzen Dag, enzwousch hinnen stonneweis. Et dann konnt engem ginn, deen op et opgepasst huet, während ech dann d'Chambersaarbecht gemaach hunn, dann erëm séier bei d'Mia, dann erëm mech mam Mia beschäftegt, esou datt ech, d'Christine huet dat eng Kéier gesot, et fillt sech heiansdo wéi elengerzéiend bestuet, ma dee Moment war ech de facto elengerzéiende Papp, well d'Christine konnt net nieren, Dee Moment, mir hunn probéiert mat der mat der Pompel, dat ass net wierklech gaangen a mir hunn essentiellement war et eng relativ sportlech Zäit fir déi Famill, Chamber, déi Urgence do ënnert een Hutt ze kréien. Ech mengen et kritt ee vläicht net genuch erkläert wat de Problem ass, datt ech net einfach, well ech jo awer doheem war, net konnt op d'Kand oppassen. Also et muss ee sech virstellen, datt ech Du lungs um Canapé während den éischte Woche lungs du just um Canapé. Dat erkläert nach ëmmer net firwat de Problem ass. Ech hat esou Péng, ech hunn all Dag gesot, ech packen et net méi an ech konnt net trëppelen an ech konnt ech konnt net iergendeppes eleng maachen. Dat heescht ech konnt mir mol net selwer iergendwéi en Téi maachen oder Iesse maachen, wëll ech och net duft trëppelen. Ech konnt ech hat ech hat strikt Bettruhe an ech hunn de Fouss ëmmer missen héich leeën. Dee war och op siwefacht ugeschwonn, ech hat 14 Schrauen am am Knëchel an allerlee Saachen, also dat war wierklech net optional fir do och nach e Kand sech ze këmmeren, wat komplett vun engem ofhängeg ass. Ech hat et jo mol net kinnten droen a mat der Dro huet jidderee mer ofgeroden, well dat vill ze geféierlech war, well ech jo selwer mol nach net trëppele konnt. An esou ass d'Mia mat 3 Méint scho mat an d'Chamber gaangen. Jo, also et huet een et ni gesinn, et war mam Hannergrond, et stung dann am Maxi-Cosi oder esou iergendwéi oder op sengem Spillteppech vir an der Salle des pas perdus am Büro. Ech hunn et, essentiellement hunn ech dann d'Personal an der Fraktioun gefrot, fir kuerz ëmmer opzepassen, aner Leit, fir datt ech d'Votten net verpasst hunn, datt ech do war, wann et drop ukoum, awer fir de Rescht dat jongléiert hunn. Dat war eben dunn esou ze maachen an dat war dann och keng Fro vun, Ass dat elo richteg oder net? Dat war dunn einfach, Dat ass elo esou. Et huet ee sech missen ëm d'Kand këmmern, et huet een awer och dat Mandat missen ausüben. Et war awer net déi eenzeg Episod an eisem Liewen, wou mer. Mee just fir nach eng Kéier weiderzezielen, De Problem war jo och, datt s du hues nach missen den Haushalt nach dernieft maachen. an dass du jo och heiheem nach hues missen alles dunn opfänken an mir och herno ëmmer gesot hunn, also wéi ech bis am Rollstull war, war et scho méi einfach, mee mir hunn zum Beispill herno ëmmer erëm gesot, datt u sech déi, ech soe mol, déi tragesch Situatioun, déi Stress puer war, du hues d'Mia dunn all Nuecht versuergt, d'Mia huet bei dir am Bett geschlof, fir dass du direkt kënns dech ëm hatt këmmeren. U sech häss du doduerch e Congé parental, mee ouni. Wärend ech geschafft hunn. Wärend s de geschafft hues, ouni fräigestallt ze si vun der Aarbecht. Mee wéinstens hat der déi, ech soe mol, intensiv Bonding-Zäit, déi iech immens no bruecht huet a vun där s du heiansdo awer nach, ech soe lo mol, och ganz gäre schwätz, wëll et awer och ganz flott war, trotz deem ganze Stress. Jo, also Pappekand, dat däerf een net vergiessen. Ech mengen, datt dat en Deel dovunner ass, firwat, jo, du këmmers dech immens vill méi intensiv ëm däi Kand, wann s du doheem bass. An dofir ass et och esou dramatesch, datt d'Deputéierten déi eenzeg sinn, déi dat net däerfen an Usproch huelen, wou ee wierklech gesot kritt, dat doen geet net, well et e Mandat ass. An Esou ass dat dann a ganz ville Fäll. Ech menge mir hu lo fir d'zweet en Deputéierten, dee wéinst Burnout sech eng Auszäit hëlt. Ech mengen, et gëtt der nach vill méi ginn. Mir hate lo eng Deputéiert, déi mat an enger Kriibsbehandlung war. Mir haten virdrun en Deputéierten, dee leider verstuerwen ass, deen an enger Kriibsbehandlung war. Alles dat nieft dem Mandat. An dat weist, wéi komplizéiert et ass, Famill am Mandat ënnert een Hutt ze kréien, oder Gesondheet am Mandat ënnert een Hutt ze kréien, well et ebe verschidde Limitatioune ginn, wat mer däerfen a wat mer kënne maachen. Well et einfach guer net virgesinn ass. Et ass, wéi wann Dir net, ech soe elo mol, normal Mënsche wiert, déi dierften oder sech erlabe kinnte krank ze ginn oder en normaalt Familljeliewe féieren. Et ass, wéi wann dat guer net virgesi wier an Ärem Liewen. Dat kënnt erëm drop zeréck, datt d'Lëtzebuerger Parlament traditionell en Hallefdagsparlament ass, wou ee fir déi puer Sëtzunge mat senger Mäppchen da komm ass an iergendwéi ronderëm déi Sëtzungen natierlech sech eens ginn ass. Dat ass haut net méi d'Realitéit. Mir sinn haut e Parlament, wat Vollzäit schafft, wat och vill an Deplacementer ass. An och dat bréngt mat sech, datt ee Momenter, kritesch Momenter an der Famill Verpasst, an fir mech den dramateschste Moment, also fir dech ass natierlech wéinst dem Wéi dat an der Trap, wat ëmmer am Virdergrond steet, mee fir mech den dramateschste Moment deen ech als a menger Carrière u sech hat, war datt ech op engem Deplacement an Jordanien war. Ech war zu Amman fir d'Chamber, mir hate Konferenzen an ech sinn dohinner geflunn Mir haten tout just de Leit gesot, datt datt mer géifen erwaarden an ech sinn dohinner geflunn an ech gi schlofen, do ass eng Zäitverschiebung, an ech erwäche moies an ech hat 80 Appellen en absence vum Christine an aus iergendengem Grond, ech war esou vreckt, ech hunn et net matkritt an Ech ruffen d'Christin un an ech héieren et just kräischen a schluchzen an. Et war eng zimlech dramatesch Situatioun, well ech an der zwielefter Woch war a mer also just der Famill gesot haten, mir hunn laang dovunner geschwat, datt mer gäre Kanner géife kréien an et war ëmmer virgesinn an eisem Liewen an dat heescht deementspriechend war mer och extrem frou, haten jo also just jidderengem gesot, Den Numm ergëtt et gutt, ech si jo iwwer déi zwieleft Woch, da kann de Sven jo och elo ouni Problem op des Deplacementer. Du bass a Jordanien geflunn an dunn hunn ech geblutt an ech hu gespuert, ok, do stëmmt eppes net an do hunn ech missen an der Nuecht, et war am November, et war glat, et war schrecklech, hunn an der Maternité ugeruff, ech hu gesot, hei stëmmt eppes net. An ech si ganz eleng dohinner gefuer, an hiren éischten Denken ass ëmmer, Jo, mee wou ass Äre Mann? Da sot ech, Jo, deen ass am Ausland. Jo, mee wéi hutt Der da keen aner matbruecht? Da sot ech, Ech wollt esou séier wéi méiglech heihinner kommen. Du riffs jo och dann net iergend een aneren aus der Famill un, Hei, komm mol bei mech heem gefuer, fir datt mer mol an d'Maternité. Du wëlls einfach just séier wëssen, wat leeft. Jo, da kriss de do gesot, Hei, mir hu keen Häerzschlag méi. An net nëmmen, datt ech dat eleng hu misse maachen, mee och nach deen Trauma, Dir dat iwwert Telefon mussen ze soen, well ech hunn der jo iergendwéi misse soen, hei komm heem. Also ech hunn dat jo net wollten eleng duerchmaachen, obwuel. Du hues mer awer gesot, komm net heem, maach deng Missioun fäerdeg. Dat hunn ech och net respektéiert, dat hunn ech absolut net respektéiert. Ech hunn Mir hunn Nuetsvol deen Dag owes nach kritt fir heem ze kommen, ganz sou an der virleschter Rei hannen am Fliger op der um Mëttelsëtz fir einfach heem ze kommen. Ech mengen et war kloer dee Moment, du kënns elo heem, du mëss dat an ech kann och do nëmmen der Chambersverwaltung Merci soen, datt se dat och respektéiert hunn an all déi Leit mat deenen ech do geschwat hunn, ech hunn hinnen net direkt gesot dee Moment, firwat war, mee dann spéider erkläert, et war selbstverständlech do ofzebriechen, heem ze kommen an fir eis als Koppel do ze sinn, dat ass jo awer en traumatescht Erliefnis an et ass ee vun den Themen, iwwert dat am mannsten geschwat gëtt an ech fannen, datt et immens schlëmm ass, datt mer net déi Trauer och normaliséieren. Ech hunn dono eng ganz Rëtsch Questions parlementairen iwwer Verloscht vu Kanner geschwat, gestallt. A mir gesinn einfach, datt eise gesetzleche Kader net nëmme fir Deputéierten net duergeet, mee insgesamt fir Leit, déi fréi e Kand verléieren, net genuch Protectioun hunn, sei dat de Congé de maladie, sei dat sei dat iwwerhaapt Trauerbewältegungssupport ze ginn, well fir verschiddener ass dat jo och dann net déi éischte Kéier, dat kann och déi zweeten, drëtten, véierte Kéier sinn. An wann een do einfach nëmmen an eisem Frëndeskrees kuckt, wann ee bis ufänkt driwwer ze schwätzen, wéi vill Leit dovunner betraff sinn, ass dat jo Enorm! An de Legislateur huet sech déi lescht Jore vill ze einfach gemaach fir, et gëtt jo net driwwer geschwat, da musse mer näischt maachen. An och dat weist erëm, firwat et esou wichteg ass, datt mer verschidde Leit an der Chamber hunn, vu Jonken iwwer manner Jonker bis zu richteg ale Leit, fir all déi Liewensrealitéiten ofzebilden an eben dann och de Vertrieder ze si vun deene Leit, déi sech vläicht selwer net trauen oder net de Courage hunn oder net d'Kraaft hu fir dat ze maachen. Ech, ähm, ech muss vläicht nach eng kuerz drop zréckkommen, iwwer wa mer gesot hunn, et ass traumatesch, well s de direkt gesot hues, wat eeben alles ronderëm feelt. Mee ganz éierlech, Sven, du waars eleng am Ausland, du wosst, du brauchs mindestens e ganzen Dag, bis du bis erëm zu Lëtzebuerg bass. Du hues och e Kand dee Moment verluer. Ech hunn dir missen iwwer Telefon uruffen a soen, Hei, ähm, Deet mer leed, mee dat Kand, op dat mer eis esou gefreet hunn, dat. Dat gëtt et net. Dat gëtt et net méi. An, an dat ass jo och eppes, du waars ganz eleng. Du, ech hat nach meng Famill hei, ech konnt nach wéinstens direkt, ech si bei meng Eltere gaangen, ech konnt mech auskräischen. Du waars ouni iergendee Support do. An et ass en Thema, iwwert dat een net schwätzt. An dat och nach. An de Papp huet souwisou nach vill manner Rechter, fir ze trauere wéi d'Fra.